Sa, nil inċempillek. Għax ma las fil-kont għadaw l-linja. Tejt ix-xirja?
Jien lesta x-xirja tiegħi. Lesta l-għanda ton ta' żejt u qattiħu troli sħiħ. Għadek ma nafx kif jien brok. Brok daqshekk.
Eh, għax il-mara ftara kbir fi żmien il-mili, timmaġina, il-paga ta' jannar ġa nefqit il-f'Diċembru. Kont ħanajdek immorru neħdu kafe. Jekk tħallas int niġi. Ħarbaċ, għax imbagħad ara x'jiġri. Jara, wieħed irħas. Onfoq bil-għaqal u waħseb għall-futur.
Tajjeb u ġek dak il-klib fejn mod eh, kif tajt komiku nistaw nistaw u koll nibatu messaġġ għalli dak li jkun f'dawn iż-żminijiet ma jonfoqx iż-żejjed imma jonfoq bil-aqal. Appuntu dinija il-kampanja illi ġiet imnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali biex bekk wieħed joqgħod naqriżiet attent ħalli ehm, ma jonfoqx iżejjed u mbagħad għax-xhur ta' wara ma jispiċċax brok għall-aħħar li ma jkollux anke biex jixtri il-bżonnijiet tal-ħajja. Intant, illum aħna rajna Rajna inna għaddejjin b'dina il-kampanja issa numru ta' ġimgħat. Carmen eh, għal darbohra merħba. Grazzi.
Tatkom ħafna idejat anki wkoll għall-ikla tal-miliet allura kemm bdejna bil nibils mbagħad għamilna xarba għamilna l-ewwel plat. Issa llum imiss il-plat prinċipali. Prinċipali, Li hemmhekk ħafna drabi nofqu ħafna flus. U ġili jkollna l-ħela f'dak l-ammont ta' mm. flus nkunu nfaqna. Fil-fatt, meta bdejna nippreparaw u nippjanaw l-ikla konna għadna biex ma nagħmlux ħafna ikel fil-bidu dak it-tnaqqir Imbagħad ikollok is-sopp imbagħad tagħmel l-aġin, imbagħad tipprepara l-laħam. Għax forsi jisna rridu ndaħlu l-aġin. Iva, u li jiġrilek dak se jimlik. Mhm. U se jiġri imbagħad il-platt prinċipali li inti tkun infatt daqshekk flus għalih għax il-laħmijiet, jew ħut, jew dundjan, jew forsi fejn naf jiena serduq jew kellha xi biċċa laħam, mhm. tkun infaqt ħafna flus għaliha. Allura aħna għandna noqogħdu daqsxejn attenti fl-pjan li nkun qed nagħmlu. Maħniex se nikkompromettu fit-tomiet għax it-tomiet xorta waħda mhm. se jkunu tajbin, l-inqas fil-porzjonijiet, imma nżommu porzjonijiet moderati. U ma nagħmlux dawk il-platti kbar li trid tkun imburġat bil-patata u bil-laħam. Fuq il-mejda mbagħad min jixtieq iżjed. Ekku, jista' jieħu. Jiena dik nemmen fiha ħafna għaliex M'intix qed timponi fuq dak li jkun illi se tieħu fejn af jiena sitt patatiet jew inkella daqshekk karrotti u daqshekk kaboċċa. Tieħu kemm tixtieq.
Kulħadd jieħu kemm irid.
Allura forsi tippreżenta l-laħam fil-platt imbagħad dak li jkun jieħu il-kumplament. Issa, hawn min jagħmel dundjan, hawn min dundjan ma jagħmlux għax jgħidlek huwa kbir ħafna, ikun hemm ħafna ħela vera jekk ma jkunx hemm ħafna nies u għalhekk ma rridux nippreparaw ħafna ikel qabel għax lanqas trid inti tkun ippreparajtu imbagħad tispiċċa kull ma tmiss terz minnu U l-kumplament se nagħmel bih? Trid iddaħħlu fil-fridge ċert u dak illi m'intix se tuża fi żmien 24 siegħa mill-fridge trid tagħmlu hemm bad ġol-friża. Allura trid taħseb inti għall-post li se jkollok biex tkun tista' taħżnu. Issa ejja nħarsu lil hinn mill-flokk dundjan. X'nistgħu nagħmlu? Eh, daħlet ħafna li nagħmlu sider tad-dundjan li jiena nsib li huwa prattiku ħafna għax ikollok biċċa laħam li hija biċċa laħam sabiħa mhm. li jew jagħmililek fix-xibka tal mhm. tal-laħam. Għaw min eh, jimlilu tal-laħam. Għaw mhm. min jippreferi li kollu s-sider li jgħajt il-tal-laħam li jiftħu. Embat kem jidilku forsi biftit mustarda jamlu xinqa tursin, naqra buzbiex, xinqa perżut tal-koxxa u terġa tkebbu u issajru inti, issajru ġurnata qabel, ħalli jembat eh, tħallih jiksaħ, jiksaħ ġol friġ u li għada tkun tista' tqattaw slices irqa u puliti u terġa' saħnu Qabel l-ikel, meta tiġi biex issaħħnu imbagħad is-slices li jkunu mqattgħin tagħmlu ġo tray li tkun se sservih, fuqu tagħmel ftit mill jew mill-meraq li jkun ħareġ minnu. Jew inkella jekk dak il-meraq tkun għamiltu bħala gravy magħqud, bħala sos, allura inti tista' tieħu minnu, minn dak il-likwidu, tagħmel żewġ kuċċarini corn flour, tagħmel żewġ imgħaref imbit jew inkella xi sherry jew xi ħaġa hekk naqra tajba, itħawwad lilu, Itqegħed il-likwidu fuq in-nar biex jiftaħ jagħli, iżżidu mal-corn flour li jkollok u l-inbid u jiġi gravy maqu, qisu iktar bħala sos ħa ngħidu hekk maqut. U tista' tferrex dak fuqu meta tkun se ddaħħlu fil-forn ħalli ssaħħnu, għax inti imbagħad trid tara kif se ssaħħnu li rridu nagħmluh b'dan il-mod, b'dan is-sos fuqu, għattih b'karta forn u b'biċċa foil għal kollox u daħħlutih forsi dik il-kwarta 20 minuta. Tgħallimta minn għandek di illi il-foil kemm jista' jkun ma mmissux mal-ikel speċjalment meta jkun hemm Laċtu. Laċtu. Allora tittamel il-kartafon. Għamel kartafon, kull ma tkun bicċa karta taf eh.
kulħadd għandu minna. Itpoġġiha missi mal-ikel u il-foil jiksilek u tippakja id-dix kollu. U dak id-dix sess li t-saxħan fi, tista' anke tippreżentah fuq il-mejda jekk trid, għax jekk ikollok xi dix pereżempju bħal dawn ikunu taċċaqqu fli jidħlu fil-forn. Jon kella jkollok tal-stainless steel. Eh, dawk jistgħu jidħlu fil-fran u x'sadattan ċorta tippreżenta u jkunu sbiħal fuq il-mejda. Mela allura Eh, għanna dak il-sider ta' dundjan. Issa jkun hemm min jgħidlek imma kieku kelli dundjan sieħ jew ser duqsi, kont nagħmel il-mili. Mhm. Alla li tista' tagħmel inti tista' tipprepara t-taħlita għall-mili. Tagħmilha għaliha, sajjar għaliha. Imbagħad titqattaħħa slices kif fil-fatt għandna hawnhekk fuq din in-naħa. Mhm. U sservija mal-qatat tas-sider ta' dundjan. Allura, inti allura jkollok xort tal-mili tiegħek. Xort għandek il-mili, għax forsi inti d-dundjan tajt is-soltu nieħu gosnaq ta' dak is-slices tal-mili u nservihom mal-laħam li nkun qed nagħmel l-abjad u tal-koxxa. Imma issa f'dan il-każ jekk inti se jkollok is-sider tagħmel dat tip ta' pulpettun, issa dak mm. il-pulpettun tagħmlu. Eh, il-kapuljat tal-għażla tiegħek jista' jkun vitella, tista' tkun majjal u tiġieġ imħaltin flimkien, mhm. għażlu biċ-ċaqata tal-majjal, għajt il tal-laħam ineħħilek ix-xaħam, jagħmililek ikkapuljat jew toħodha d-dar u tagħmilha kkapuljat inti u tħallathom, pereżempju majjal u tiġieġ u sider tat-tiġieġ fl-istess ħin. Magħhom hawnhekk għandna il-ħafur ma' dit taħlita, il-porridge oats minflok m'għamilt frak tal-ħobż, għamilt il-ħafur biex tgħaqqad, bajda ftit xi għax aromatiċi għax jagħtu togħma tajba u dawk id-daqqiet zofol li jidhru qishom karrotti, dak fil-fatt huma berquq. Berquq niexef, itqatta' u biċċiet żgħar tħalltu mat-taħlita u niggarantilkom it-togħma tajba li jkun hemm meta jkollok lilu flimkien ma' ħxejjex aromatiċi jekk tagħmillu forsi ftit zagħtar jew inkella ftit nagħniegħ. Eħe, r-rosemary wkoll tista' tagħmel, il-klin tista' tagħmel ukoll minnha. Ma nagħmlux il-ħafna għax dik għandha t-togħma tagħha qawwija. Imma tista' tagħmel anke naqra ħabaq jew naqra merqtux. li jkunu niexfa mħalltin flimkien u tgħaqqad kollox flimkien, għandek basla wkoll li tkun sajjartha qabel ittektika fi ftit żejt u ftit ilma u tħallatha magħhom u bajda u tagħmel pulpettun twil li l-istess issajru qabel imbagħad dakinhar tal tal-festa tqattgħu. Issa, minnha wkoll jekk intkom ikollkom it-tfal tista' tagħmel dal-pulpetti żgħar. Mhm. Tista' tagħmilhom għall-kbar jekk trid minn dik l-istess taħlita, imma meta jkun hemm forsi tfal li jkunu ta' ċertu età li l-aħmijiet jilgħabulek daqsxejn biex jikluhom. Imma jekk jaraw xi ħaġa li tkun qiegħda hekk pulpetta, jikluha, tagħtihom toothpick u jikluha. Jiġifieri tista' tagħmel minn dawn ukoll mad-dawra tas-sider tad-dundjan u jkollok Xi ħaġa wkoll li hija differenti hija Millie imma sadattant ippreżentajtha b'mod differenti. Tajjeb, idea Issa, tajba. nistgħu wkoll jekk irridu, f- jekk m'aħna issa mmorru għal sider tad-dundjan jew inkella dal-purpettun, nistgħu anke nagħżlu koxox tat-tiġieġ illi tneħħilhom l-għadam minnhom. Tal-laħam Tgħid illum il-tal-laħam, il-ġurnata eħe, qed jagħmilhom. jagħmilhomlok. Eħe, Għax eħe. na- naraha anke jien stess meta nitolbu jaqbdu ko- kollha ma- m'hemmx problema u tisma' anke minn qed jirreklama li jgħidlek il-koxox tat-tiġieġ Mingħajr ikunu mingħajr għadma. Dak l-għadam sadattant titolbu għamlu imma tali dak l-għadam tagħmel stok tajjeb ħafna mhm, u mhm. tista' żidu anke mal-brodu jew kellha forsi tagħmel il-gravy għal miegħu. Eh? Mhm. U dawn il-koxox ta' tiġiġ vera titħallija bil-ġilda b'kollox ħalli żżomm l-għamla tagħha xinkella meta tiġi biex timliha missa tkun missa żżommlok ikun il-laħam biss. Allura is-sajjara bil-ġilda b'kollox imbagħad meta tiġi biex itqattaħħa eh, eh, Issa il-mili li nagħmlu għaliha dik Jien nħobb indaħħal il-faqqieħ, il-mushrooms. Mhm. Tagħmel taħlita ta' mushrooms imqattajn irqaq. Eh, basal, dan kollox fin-nej, ftit frak tal-ħobs, mhm. ftit tursin u eh, ftit stokk, laqas għandek għalfej iżid bajda magħhom. Xorta jaqat.
Kollox jaqat.
Il-mushrooms kollox nej, ġifri għanna l-mushrooms għawnek, it-qattaħħom bi food processor jom kella ġo chopper u tħaddem kollox flimkien. Ħafna jiġifin, għax allura mbagħad l-ilma li joħroġ minnu jgħin biex jaqgħad peress li inti għandek il-ħafur u jkollok anke il-dana u xajdulu bħalissa, anke ftit frak tal-ħobs somor mhm. ukoll mhm. magħhom mhm. u tursin u taqqat kollox u timla t-tiġiġa Imbagħad meta ssir, issa meta timliha dik imbagħad se tintela naqra mhux ħażin jiġifieri. Se ngħidilha jiġifieri. Indawru wara min-naħa l-oħra, hekk. Ara. Eh, u għandek fejn. Għandek fejn, għonek għara se titħol ġo dik il-slot hemm ġew timla dik il-biċċa, imbagħad hawnhekk itkebbiba ħafna drabi bil-ġilda stess iżżomm, jew mhm. kellha tagħmilha toothpick. Issa jekk tkun tik ikbar minn hekk dik se tkun iktar minn porzjon anke dik kif inhi. Għax il-mili wkoll. Għax imbagħad inti tqattagħha mhm. u hawnhekk għandna r-riżultat tagħha meta tkun imqatta Ladarba tkun kesħet id-dehra tagħha kemm tkun sabiħa. Jiġifieri inti tippreżentha mhux bħala koxxa sħiħa fil-platt, trid tkun imqatta' diġà fi slices. Allura minn koxxa waħda kapaċi toħroġ porzjon u nofs. Imbagħad bħala kontorni x'se nagħmlu magħhom? Konna ġa tkellimna fil-bidu ta' din is-serje meta kellna l-passart u l-brokkoli li kienu Il-prezz tagħhom kien baxx għadnilhom eh, nisomtuhom, nifriżawhom u dak li nhar filgħodu kemm noħorġuhom. Jiġifieri dik tistgħu tagħmluha, mhm. però jekk intkom eh, tridu jkollkom forsi anke xi ħaxix ieħor, pereżempju il-kaboċċi l-ħamra dik il-vjola, mhm. dik tagħmel kontorn li hija sabiħ ħafna u tajjeb ukoll apparti mill-valur nutrittiv tagħha għax nafu li l-kulur vjola l-antiossidanti li fih kemm huwa bżonn jużi biex iżomna f'saħħitna u jevita ħafna mard. U dik issir sempliċement għandek basla u tewma li t-sajarhom flimkien f'marfa żejt, ftit bużbiż, il-bużbiż mhm. huwa importanti. Għax jgħin anke biex ineħħi dak l-effett fis-sistema diġestiva tal-kaboċċa. Mhm. Kemm mhm. il-darba għadna minn hawnhekk meta inti għandek kaboċċi pastar ta' affarijiet li jkun fihom ħafna fibra, ġili joħolqu ċertu skumdita meta inti tkun wara li tkun kiltom. Alla biex tevita il-bużbiż ser jgħin biex Ineħħi dik l-iskumdità, la tagħmel kuċċarina bużbiż, bużbiż għandna lokali ta' barra kif trid inti, imbagħad il-kaboċċa mqatta' magħha wkoll nagħmlu tuffieħa, li tagħmel tuffieħa tqaxxar tuffieħa u tqattagħha u żżidha magħha flimkien ma' naqra inbid, naqra inbid abjad u ftit piżelli jekk tiggosta l-piżelli, jekk tħobb ħafna iktar piżelli żid iżjed. Issa jew tagħmel ammonti ugwali daqs kemm tagħmel kaboċċa tagħmel piżelli, jew nkella tagħmel iktar piżelli skont il-gosti tagħkom kif ikunu. Sadanittant il-kaboċċa tista' anke tħallatha bħall-kaboċċa bajda. Mhm. Jekk inti trid kulur naqra inqas qawwi ma tridux vjola daqshekk bħala kontorn, għala tista' tagħmel nofs kaboċċa ħamra u nofs kaboċċa bajda. U b'dak il-mod inti għandek kontorn illi dak jista' jissajjar qabel. Jiġifieri m'hemmx għalfejn ikun l-aħħar minuta meta tkun qed tistenna li se sservi l-ikel, għax dak il-ħin, speċjalment jekk ikollok ħafna nies, ikollok ġenn ġol-kċina, ġenn fil-kamra tal-ikel, allura jista' jiġi ppreżentat kmieni filgħodu, mhm. jiġi imsajr kmieni filgħodu, tħalleh fil-borma, imbagħad kemm issaħħnu daqsxejn. U l-kulur tiegħu mhux se jinbidel xejn għax propja se jibda l-kulur sabiħ kif inhu. Imbagħad hawnhekk għandna l-patata, din patata mill-ġdida żgħira li bħalissa tkun inqalat, Kemm ngħalluha ftit, forsi tiha dawk it-tliet erba' minuti togħliha mhux li tkun saret, aqsamha min-nofs, inqegħduha fuq tilar tal-forn, sprejatura ta' żejt, infakkruhom dan li dejjem marfa żejt marfa u seba' magħref ilma, ħawduha waħda sew qabel ma tiġi biex tisprejja u sprejja fuq u tiġi dak il-kulur ġifieri ma qbadx il-flixkun ta' żejt u ferrix tiż-żejt fuqha. U jekk tridu titfgħu ftit klin waqt li tkun qiegħda ssir jew kella kif toħroġha mill-forn, lessi ftit klin imqattar qiq u ferxu fuqha ħalli jkollha dik ir-riħa tfuq. Il-patata tintendi ġib tagħmilha l-aħħar minuta. Mhux bħal konton. Ma toqgħodx is-saħħa. Le, le, le, għax ma tiġik ġaqsek tajba għala dik tippjana lil ħin li tispiċċa tkun lesta. Grazzi ħafna Carmen minn mela llum dorna dawra wkoll mal-platt prinċipali, però tajjeb li ngħidulkom. Il-website fejn tistgħu tfittxu dawn is-slots kollha illi qegħdin nagħmlu ma' Carmen biex bekk jekk intom tliftu xi ħaġa jew inkella tridu taraw ehm, xi riċetta milli tkun qaltilna tistgħu titlu fiha. Mela nistgħu naraw fuq il-screen ehm, tagħna hija www.financialcapability.gov.mt. Qegħdin tarawha hemmhekk, titħlu hemmhekk, tibqgħu niżlin l-isfel fejn issibu is-sajt on fuq bil-aqal u tikklikja fuqha mbagħad u tkunu tistgħu taraw dawn il-klips li qegħdin nagħmlu ta' kull ġimgħa ma' Carmen Tedesco. Għana mmorru issa għal waqfa qasira u mbagħad nilqgħu fostna lil Father Rene Vella.